Salam eziz illeşler, mehriban doganlar. Öňüňize bereket, ömrüňize bereket. Dünýä Türkmenleriniň Demokratiýa Platformasynyň Türkmenim kanalynyň Döwletli maslahat atly gepleşiginiň nobatdaky sanyna başlaýarys. Mälim bolşy ýaly, mähriban doganlar, eziz ildeşler, hormatly teletomaşaçylar, soňky döwürlerde bolup geçýän wakalar bilen baglanyşykly köp sanly maslahatlar edilýär, gürrüňler edilýär, soraglar soralýar. Şu günki gepleşigi şol esasda Serdar Berdimuhamedowyň oýnatgylary sözbaşysy bilen şu günki gepleşikde şu bolup geçýän soňky ýagdaýlar barada edilen maslahatlaryň jemini size, ýagny halk köpçüliginiň dykgatyna ýetirmek isledik. Eýsem bu bolup geçen wakalar nämäni aňladýar? Maslahatyň esasy başlangyjy, esasy hereket noktasy şeýle boldy. Bilinişi ýaly, daşary ýurtda türkmenistanly watandaşlaryň agdyklyk etmegi, olaryň arasynda erkinlik göreşine ymtylyşyň güýçlenip başlamagy diktatorlyk režimini, diktatorlyk režiminiň üstünden öz bähbidine şondan peýdalanýan dürli güýçleri, toparlary herekete geçirdi. Şoň üçin daşary ýurtlardaky e, türkmenistanlylaryň e, aktiwleşmegini islemeýänler, şu aktiwleşmeginiň öňüne geçmek isleýänler dürli oýunlar oýnadylar. Elbetde özüni oppozisiýa ýa-da aktiwist, aktiwist topary ylaýta-da biz halk Ynha halk biz, biz şeýle halk, biz halkyň özi diýip, yzygiderli ýagdaýda ýalňyşyp, şu halky ýalňyşýan, halky hiç zat bilmeýän, halky sowatsyz, halk näme etjegini bilmän ýalňyşyp özüni oýnadyp ýören ýaly edip görkezjek bolýan käbir režimiň gullugyndaky ýa-da Serdar Berdimuhamedowyň oýunjagy bolan oýnatgy toparlar bar. Şularyň özüni alyp barşynyň netijeleri, gelnen netijeler, göze görnüp duran hakykatlar barada ynha maslahatlar edildi we şoň netijesini hem şu gün dykgatyňyza ýetirýäris. Bilinşi ýaly, geçen ýyl Türkmenistanyň Esasy Kanunynda döwletiň dolandyrylyşy barada, döwletiň gurluşy barada üýtgeşiklikler girizilmeli bolanda, ýurduň içindäki we daşyndaky türkmenistanlylar üçin demokratiýa babatda uly bir ädim ätmek üçin pursat döredi. Ýöne gynansak-da, şu pursat elden gitdi, şu pursatdan hiç kim peýdalanyp bilmedi. Ýöne bu pursadyň bu oýnatgylaň özüni oýnadyp beren adamlaň hakyky oppozisiýaň döremeginiň öňüni almak üçin edilýän oýnunyň, oň oýnatgylarynyň edýän işleriniň, töhmetleriniň hemmesiniň netijesi ýagşa ýazdy, gowy boldy. Muň netijesinde dürli toparlardan ýa-da şol toparlary ýakyndan yzarlaýan, şol toparlar bilen ýakyndan içgin gyzyklanýan hakyky öňbaşçylar, öňdebaryjylar, dürli hünäriň eýeleri bolan türkmen intelligensiýasynyň wekilleri bir ýerik jemlendiler we hak bileleşigini emele getirdiler. Bu hak bileleşiginiň içinde dürli aktiwist hereketleri, dürli aktiwistler, öňdebaryjylar, öňbaşçylar, Halk köpçüliginiň dürli gatlagyndan bolan aktiwistler, bähbitli iş etmäge synanyşýan, dyrjaşýan adamlar bar. Bir oýun oýnalyp dur. Geçen ýylky şol Esasy Kanuna girizilen üýtgeşiklikler Türkmenistanda üçünji diktatorlyga geçişiň taýýarlygyň esasy aýgytlaýjy sepgididi. Ýöne özüni oppozisiýa ýa-da aktiwist diýip atlandyrýanlar mundan peýdalanmaga beýlede dursun, muň düýp manysyna, mazmunyna-da düşünip bilmediler. Şoň üçinem bularyň kör sowatlylygy ýa-da bular oýnatgymy, üçünji diktatoryň ýa oýnatgysymy bular, hakynda tutmamy diýen soraglary gün tertibine getirdi. Hakykatyň hatyrasyna hakykatyň tarapynda çykyşlar edilen wagty ýaňky oýnatgy toparlaryň, oýnatgy liderleriň diýeli iň gowusy ýa oýnatgy aktiwistjikleriň, ýasama aktiwistleriň özleri ýa şolaň töweregindäkiler dürli görnüşde töhmet atýan, adamyň mertebesini kemsidýän hüjümler edip gördüler, teswirler ýazyp gördüler. Käbirleri Awwo, sen näçe satyn aldylar, näçe pul berdiler zat diýip. Şolar ýalyky gije-gije berýän boldy. Hormatly teletomaşaçylar, mähriban doganlar, eziz ildeşler. Elbetde özüni satýan halkyny satýan, wyždanyny, ar-namysyny satýan üçin hemme zat satlyk ýaly hasap edilýär. Şonuň üçin olaryň şeýle sowal bermegi, teswir ýazmagy ýa şeýle gürlemegi, çykyş etmegi bu adaty ýagdaý. Sebäbi bular her kimi özi ýaly hasap edýär. Ata-babalarymyzyň aýdyşy ýaly, owram özüni osar. orramsom özüne osar edilýär. Elbetde, bu hak bileleşiginiň içindäki aktiwistler bolsun, intelgensiýaň wekilleri bolsun, göreşijiler bolsun, bulaň hemmesi, bulaň hemmesi söýgi bilen, ar-namys bilen, wyždan bilen hereket edýär. Bulary hereket etdirýän zat pul däl, bir maddy bähbit däl, öz bähbidi däl, ýa-da çagalykda, ýaşlykda, ýa-da bir ýerde işlän wagty ýetip bilmedik arzuwlaryna ýetmek üçin öz bähbidine bir ulanýan platformasy däl bu aktiwistlik, demokratiýa göreşi, türkmeniň erkinlik göreşi. Bular hakykatdanam hak adynda bolşy ýaly, hakyň, hakykatyň, adalatyň, arassaçylygyň, kanunylygyň tarapynda çykyş edýärler. Şoň müdimi ýagdaýda Türkmenistanda dikeldilmegi we şoň esasy ýörelge bolmagy üçin, geljegimizi aýdyňlatmagy üçin göreşýärler, dürli ýurtda, dürli şertde. Şoň üçin şu pursatdan peýdalanyp, hak bileleşigini döreden ähli watandaşlarymyza çäksiz minnetdarlyk bildirýäris. Bu hak bileleşigine Dünýä türkmenleriniň demokratiýa platformasy, Oguzhan nesli birleşsin guramasy, Dünýä türkmenleriniň hereketi, bulaň hemmesi bilelikde şuňa goşuldy. bileleşip hereket edýärler. Şu Türkmenim kanalam Hak bileleşiginiň ähli maksatlaryna, programmalaryna, proýektlerine hyzmat edýär we mundan beýlägem üstünlikli hyzmat etmäge, dürli programmalary bilen, dürli maksatnamalary bilen halk köpçüliginiň öňünde çykyş etmäge dowam eder. Indi geleliň Serdaryň, Serdar Berdimuhamedowyň üçünji diktatorlygyň oýnatgylaryna. Bu oýnatgylar geçen ýyl şeýle bir pursat dörände, ýagny şol kanuny üýtgeşikligi erkinlik göreşiniň bähbidine öwrüp bolaýjak pursat dörände, bular bolgusyz zatlar bilen meşgullandylar. yzygiderli ýagdaýda büdrediler, ýalňyşdylar. Henizem şu oýunlaryny etmäge dowam edýärler. Iň soňky waka ýaş türgeniň, sportsmeniň, çempionyň elhenç ýagdaýda zalymlyk bilen öldürilmegi wakasy boldy. Ýöne şu Süleýman pahyryň Türkmenistanyň erkinlik göreşiniň gahrymany bolan Süleýmanyň ýagdaýy gynansakda, Serdar Berdimuhamedowyň oýnatgylarynyň üsti bilen halk köpçüligine ýetirildi. Näme üçin? Bu taýda esasy maksat nämedi? Bu taýda esasy maksat Serdar Berdimuhamedowyň tagta çykyşynyň halk köpçüliginiň ünsünden daşlaşdyrmak, dünýä köpçüliginiň ünsünden daşlaşdyrmak. Serdar Berdimuhamedow prezidentiň kakasynyň orunbasary, hakyky kanuny mirasdüşer, tagtyň mirasdüşeri edip yglan edilende resmi taýdan şuňa Daşary ýurtdaky aktiwistler, hereketler, watandaşlar gaty uly nägilelik bildirmesin, şuňa gaty uly basyş döretmesin diýip, şu wakadan üns sowmak üçin ýörite öz oýnatgylarynyň üsti bilen şular ýalaky halk köpçüligine bir material hödürlendi. Bärdäki göz öňünde tutulýan adamlar. ýa-da adam nädogry düşünilmesin, şonuň üçin düşündiriş getirýän ýörite türkmen ogly bilen baglanyşykly däl. Türkmen ogluna biziň hormatymyz çäksiz. Ol hakykatdanam arassa adam. Şolara birazjyk simpatiýasy bar diýäýmeseň, ol olar ýaly adam däl. Ol oýnatgylaň gaty üstünde, mertebe taýdan, bilim taýdan adamçylyk taýdan biz Türkmenogly ýaly gerçekleňem hak bileleşigine wagty gelende goşuljagyna ynanýas. Bu Süleýman wakasynyň ýörite Türkmenistandaky režimiň eli bilen daşary ýurtda propaganda höküminde daşary ýurtdaky öz ýalýagylaryna, oýnatgylaryna bir süňk ýal höküminde hödürlenmeginiňem esasy subutnamasy şol materialyň öz oýnatgylarynyň, ýagny halkyň bähbidine hyzmat etmeýän adamlaň üsti bilen media ýetirilmegi boldy. Şonda biz bul meselä gaty seresaply çemeleşilmelidigini belledik, nygtadyk, ýöne üns beren bolmady. Häzirki günde Süleýman meselesiniň, Süleýman pahyryň meselesiniň ýeten derejesi şu boldy. Bu daşary ýurtdaky oýnatgylar. Süleýman bilen baglanyşykly materiallary öz bähbitleri, öz reýtingleri üçin myžžygyny çykaryp ulandylar, ulanmaga-da dowam edýärler. Şolar şeý diýýär, Bu bir topar türkmeni urup, ýenjip, ýeňip, öz gahrymanlygyny, edermenligini görkezen özbek oglanjygy, özbek bolandygy üçin şular ýalaky etdiler diýilýär. Mähriban doganlar, eziz ildeşler! bütin dünýäň watandaşlary Türkmenistanda diňe türkmen bolmaýanlara däl, ilki bilen türkmenleň hut özüne, onda-da türkmen bolan hökümetdäki işgärler tarapyndan onlarça ýyldan bäri genosid edilýär. Adamzat taryhynyň hiç bir döwründe duş gelinmedik görnüşde genosid edilýär. Hemme ugurdan genosid edilýär. Diňe Türkmenistandaky azlyklara däl. Şoň üçin siz hiç zady başarmaýşyňyz ýaly bu Süleýman meselesinem başarmadyňyz. Süleýman meselesinem bulaşdyryp nalaç edeýinligiňiz, nadanlygyňyz sebäpli munam milletparazlyga ertip dirediňiz. Özbegistan bilen Türkmenistanyň arasyndaky problema öwürjek bolup eliňizden geleni edýäňiz. Türkmenler bilen özbekleriň arasyndaky problema öwürjek bolup eliňizden geleniňizi edýäňiz. Siz hemişeki ýaly ot bilen oýnaýaňyz. Özbegistan bilen Türkmenistanyň arasyndaky gatnaşygy bulaşdyrdyňyz. özbek halky bilen doganlyk türkmen halkynyň arasyndaky gatnaşygy bulaşdyrsaňyz, onnoň ony kim düzeltmeli? Hawa, siziň hemmäňiz daşary ýurtlarda, döwletiň kömegi, döwletiň goldawy bilen arkaýyn ýaşaşyp ýörsüňiz. Siziň hiç hili bir kynçylygyňyzam ýok, bir derdiňizem ýok, bir aladaňyzam ýok. Diňe YouTube kanalyna çykyp, şou edip, alýan hakyňyzy halallamak üçin şol hojaýynlaryňyza gowy hyzmat edýändigiňizi subut etmek, görkezmek üçin edýän zadyňyzdan başga hiç zat ýok. Süleýman jenaýatyny şeýdip milletparazlyga direk goýduňyz. Ynha, bulam siziň üçünji diktatoryň oýnatgysy bolup durýanyňyzyň ýene bir subutnamasy. Sebäbi diktatorlar hiç wagt halkyň agzybir bolmagyny islänok. Olar hemişe milletparazlygy öňe sürýär. Halk köpçüliginiň, halkyň, watandaşlarynyň agzala bolmagyny isleýär. Kimde-kim halkyň agzalalygy üçin şular ýalaky hereket edýän bolsa, bilip goýuň, olam diktatoryň ýarany, olam diktatoryň hyzmatkäri, hyzmatdaşy bolýar. Şoň üçin özüni her hili görnüşde oýnadýan daşary ýurtlardaky ýasama oppozisiýa, oppozisiýa liderlerine, ýasama aktiwistlere we aktiwist liderlerine ynansaňyz, sizem özüňizi edil Nyýazow bilen Haramdagyň döwründäki ýaly üçünji diktator, Serdar Berdimuhamedowyň döwründe hem özüňizi birinji we ikinji diktatorlygyň oýnatgylaryndan üçünji diktatorlyga-da üstünlikli geçen oýnatgylar höküminde öz adyňyzy taryha ýazdyrarsyňyz. Şoň üçin, mähriban doganlar, mähriban ildeşler, hormatly teletomaşaçylar, logika diýlen bir zat bar. Her kimiň edýän işini, aýdýan zadyny, logika diýlen ramka salyp görüň. Eger şol logika sygýan bolsa, onda ol adam hakyň hakykatyň tarapyndadyr. Eger logika sygmaýan bolsa, onda hiç wagt hakyň hakykatyň tarapynda däldir. Onnoňam aýdylýar, Aý ynha köpçülik göreş bilen gyzyklananok, halkyň geljegi bilen gyzyklananok zat hemmesi ýalan. Ýurduň içindäki köpçüligem, ýurduň daşyndaky köpçüligem şu wagt synlap otyr. Şu oýnatgylar öz oýnatgylygyny edip bolandan soň, ak bilen gara doly saýgarlandan soň, ine görersiňiz ýurduň içinde-de, daşynda-da Hakyky hereket, hakyky oppozisiýa, hakyky aktiwistlik başlar. Şoň üçin eger başarsaňyz, hakyň, adalatyň, hakykatyň tarapynda boluň, şoň tarapynda çykyş ediň. Şu pursatdan peýdalanyp, Hak bileleşiginiň il-gün bähbitli alyp barýan işlerini, teswirleri bilen. materiallara berýän gollaglary bilen gatnaşyp, gollap, hemaýat edip duran watandaşlarymyza ullakan taňryýalkazyn aýdýaryn. Siziň her goşýan goşandyňyz, edýän gollagyňyz nesip bolsa, sil bolup halkyň geljeginiň ugruny kesgitlär. Şonuň üçinem şu wagtdan ýeňişli günlerde, toý saçakly gatnaşyp durmak dilegi bilen hemmäňize hoş sag boluň diýýärin. Ýeneki efir duşuklarymyza çenli saglykda, toýda, bagtyýarlykda görüşeliň. Mähriban doganlar, eziz ildeşler, hormatly teletomaşaçylar! Türkmenim kanalyny gollamaga dowam ediň! Materiallarymyzy ýaýratmaga dowam ediň! Teswirleriňize, bellikleriňize, pikirleriňize, teklipleriňize, düzeldişleriňize garaşýarys. Biziň hemmämiz bir ýumruk bolup, nesip bolsa agzybirlikde ýeňişli günlere, ýeňişli maksatlara ýeteris. Hak bileleşiginiň adyndan hemmäňiziň hakyň ýanynda, hakykatyň hatyrasynda üstünlikli göreşmegiňiz dilegi bilen hoş sag boluň.